mamuka nekuswera murisei zvenyu nhasi wakuru akalinda matateguru nhasi anga akalinda akalinda akalinda usiku wese andina kana mbora achingoita kudzvova bopopopo so ndaratidzwa hope dzanhindu dza kuda kwacho tagwirei kuda kwacho tagwirei izvi ndezvako izvi kwachinzwa ini handiuye kumainbox kwevanhu bvunza ndabasa nevanhu handina protocol pana pa pana protocol pana ndini protocol yacho handiromwe ah, matateguru saka zvekuti ndiuye mainbox penyu chizonge ndikunyengerera ndabasa nei saka idzi hope dzako idzi dzandaratidzwa iwe nhingi anonzanura kuda kwacho tiagwirei ah, ndanga ndiri muzimbabwe and eh, panga ndichigara papa chiita kunge bako so ndandichigara mubako saka wamunanga gwamva wauya ndakati ah eh, sekuru sekuru gozi ndashundishumba kavaya saka ndiri kuti baba wamai vangu you know kana ndakavatarisa kunanga ndakati ko sekuru makumbo ari sei toita kunge tinotaura everyday namunanga ah, makumbo ah, mazuva ano aringodai dai andotigarai pasi apa nda ndavatemerera chi muratidza ndavatemerera pamakumbo paye zvikanzi asi handizvo zvandauyira pano kuda kwacho tagwirei uyu ari kurwara ndakati ah, kwai ndinogoudzwa zvati kwekuda kwacho tagwirei kuti ari kurwara harizi dare rangu kai haazi mambo wenyika because kuda kwacho matauro anga anchiita kope it was like i was saying kuda kwacho haana utungamiri hwenyika hwaari macaptains of industry vanhu vemabhinda uko asi kwete kuti kutungamira nyika handida kuona dare rake ipapa zvikanzi tikuda kuti auye panapa apa tanga vati handei unomona mumba kwake ndikati aiwa ini handiende kudzimba dzevanhu vanondida ndo vanouya pamba pangu Eh, ambva auya kuda kwacho tagwirewe anga amazuva arudoka achibleeda this is now is going deep kuda kwacho tagwire you are bleeding ah, vanochita ah, poison apoison ndakati aiwana kupoison uyu munhu ane kenza aita kenza mduu ndandatura bakatwa rangu so ndandamuti fa panapa ndangomuvegura so ropa reblack ratanga kubuda apenya auya apenya penya kunge vanhu vane edzi vavya munoziva mazuva edzi payanga ichangopinda paya vanhu vaipenya kuita grey ndokara yake iyoyo kuda kwachita grey zvadaro ndamuvero ndakati ah, iwewe iwewe iwewe ndingi kuda kwachita grey wakamirirei kuenda kun'anga dzako dzawaenda Ndo mataura ndamuita. Kanza ninye kuti ndikugadzirwa kutungamira ndakati wakaudzwa nani kuti utungamira nyika. Eh, indri umwe matateguru. Panosvika matateguru 6 pana. Vakuru vemuZimbabwe. If you know you know. Ndakati wakaudzwa nani chandisina kutaura inini. Kosi ndindikandogadza madzima. Ndakati wakaudzwa nani iwe. Amva ati zii. Ndakati dzokera kune n'anga dzako dzawaisiita nadzo chivanhu. dare rako ndere hwai iwewe zvazviratidza kuti panga ndichitaura kuhope uko unoita zvehwai every year thats how it came to me ndikati you do dare rehwai every year go back to that because wanga wamira kuita zvehwai izvi eh, vamunanga gomvaisa maoko zvikanzi muzukuru ndikati sekuru zvikanzi aiwa mubatsire ndikati aiwa ndinobatsire handizi dare rangu iri uye hana hazi mutungamiri wenyika ende ndandadzika dzika ipapa panyaya yeupresident its not your calling kuda kwacho tapire its not your calling because pandazokuti iwewe ukaramba kutenda zvandakutaura december hausvike december yegore rino vanenge vafa baba vaive december yegore rino so kuda kwacho tagwire ndakuudzirei zvinhu izvi enda kunen'anga dzako dzanga wagara uchingoita zvaunoita i don't know kuti ndedzekupi or whatever but pandaratidzwa izvi nematateguru nen'anga dzako dzaunosiita chivanhu idzodzo dzokera ikoko munoita chivanhu chehwai because pandazotaura kuhope ndati musoro wehwai ngaupiswe uzanganiswe nemushonga mheno imwe mishonga yakani chingotaura ino yanga iri mushonga yakati ngainda anotemererwa padumba apa ende wakuenda ndandamuti akuenda bauya nemazimota keti ndikati hausi kurara iwewe ye ayo arime ndikati hausi kurara kuda kwacho tagwirei iwewe uri kurota vanhu vakafa muchidya nyama hadzizope dzakanaka idzo dzizi eh, chii chiri kuitika zvikanzi azve ah, shuwa eh, mambo kadziya

but ah, ah, atirega nditaure upedzi mhuri idzi zviito zvakanaka asi zveutungamiriri hwenhingi uyo zveutungamiriri we ndikaikudakai zveutungamiriri wenyika haupo nhingi eh, tagiri munhu ari kuya achitungamira after mnangagwa pane kamukomana kechidiki soo handisati ndapedza kuita dare rako zvake mumhepomo ndichiri kumboratidzwa zvandiri kuratidzwa nazvo namutota kana ndapedza ndichauya ndichikuanaunsirai mukomana mukomana wechidikiso hati agara atoriko kumusangano kwakuza nekuti ndiye ari kufanira kuuya after munangagwa aye abva kamukomana kechidiki kwekuti tagwirei awo tagwirei tagwirei hauna dare reri madzimambo mune muchinyepera neko ndo zvacho zvandakuonera izvo eh, inini handikude kuinbox kwangu tagwirei ndatoramba kubatsira actually kuhope kwacho kwa ndatoramba ndachitongoti unoudza n'anga dzako one two ya saka iwe vaye musazouye muinbox eh, asi tagwire kana tida kutaura neni ndichaisa whatsapp number dzangu vanofona nevideo call handitaurwe nevoice ndoichida kuona kuti bo ya so that nditaure newe nenyaya dzekusarara kwauri kuita eh, uchirota vanhu vakafa hama dzako dzakafa uchidya nyama ndine dare randida kukuudzaiwo kuti unodai unodai unodai unodai zvakadaro eh, then as i was finishing ndanda kuimba eh, this song i think this song is very very important kwauchaenda kunenga kana kuti ndo n'anga yako kwaunoenda inofarira this song waenda mbire waenda mbire oye oye oyerere haa kuenda mbire Aenda mbire waenda mbire ya oyerere yawo uyenda mbire ndipinde mugomo andimomotera oye yawo oye kuyenda mbire oyenda mbire oyenda mbire ya that song was very very very very wopedza yese ndichitongo ndakabanya nchu ndichikutendera muzikomo musibako iro rinenge ndiri sho yaho kuenda mbire waenda mbire waenda mbire kani ya oyerere yaho kuenda mbire ndipinde mumuti vandimomotera Yeah. Anyway, ulakaneta kuya this is for you. My sweetheart. Kana vanhu vako vazoda kutaura neni pa video call, I will give you my WhatsApp. It's video. Handite ma calls pasina video call. It's voice yako antori ziye futhi. Ndinoda kuti unyazoona ngikutaura newe like this like this. Maita basa kuswera kushi. That's antatende kubasa. Kuswera nyingo hoira. Akuru akadira.